Pan fyddwch chi'n dechreu'ch busnes, mae'n demtasiwn enfawr i chi geisio gwerthu'ch cynnyrch neu'ch gwasanaeth i bawb. Wedi'r cyfan, rydych chi eisiau cael cwsmeriaid, ac fe wnaiff unrhyw gwsmeriaid sy'n fodlon talu'r tro. Yn anffodus, nid fel'na mae pethau'n gweithio. Meddyliwch am funed, beth fyddwch chi'n ei wneud? Fyddwch chi'n prynu popeth dan haul y byddwch chi'n dod i gysylltiad ag e? Wrth gwrs na fyddwch chi. Mae rhai pethau sydd ddim o ddiddordeb i chi o gwbl. Mae'r un peth yn wir am bobl sy'n prynu'ch cynnyrch a'ch gwasanaethau chi. Does dim pwynt i chi wastraffu amser, arian ac ymdrech yn ceisio gwerthu rhywun na fydd byth eisiau prynu gennych chi. Y peth call i'w wneud yw canolbwyntio ar werthu i bobl yr ydych chi'n gwybod eu bod nhw eisiau'ch cynnyrch neu eich gwasanaeth, neu o leiaf i'r rheini sydd fwyaf tebygol o fod â diddordeb ynddo fe. Mae gwybod pwy rydych chi'n eu targedu'n help wrth i chi farchnata. Oherwydd eich bod chi'n gwybod pwy yw'ch cwsmeriaid chi, byddwch chi'n gwybod beth i'w ddweud, ble i ddweud hynny a sut i'w cyrraedd nhw. Felly, sut mae cael gwybod pwy yw'ch darpar gwsmeriaid? Wel, dechreuwch drwy ofyn cwestiynau i chi'ch hun a defnyddio'r atebion i greu darlun o'ch cwsmer delfrydol. Eich cwsmer delfrydol gyda llaw yw rhywun sy'n cyfateb yn berffaith i'ch cynnyrch neu'ch gwasanaeth. Mae diddordeb 'da nhw yn y math o gynnyrch neu wasanaethau y byddwch chi'n eu gwerthu, neu mae angen y pethau hynny arnyn nhw. Maen nhw'n chwilio amdanoch chi, yn prynu gennych chi, ac maen nhw wrth eu bodd yr hyn yr ydych chi'n ei ddarparu. Maen nhw'n sôn amdanoch chi wrth eu ffrindiau, ac maen nhw'n dod yn ôl o hyd i brynu rhagor. Dychmygwch gael llond busnes o gwsmeriaid fel 'na. Grêt, ife? Felly, mae creu darlun o'ch cwsmer delfrydol yn beth sydd wir yn werth ei wneud. Mae yna lawer mwy o wybodaeth am ba gwestiynau'n union i'w gofyn a sut mae creu darlun o'ch cwsmer delfrydol yn adran Nabod eich Cwsmer y modiwl yma. Mae templed ar gael yno hefyd i'ch helpu chi i roi cychwyn arni. Un peth bach arall, bydd y cwestiynau a bydd angen i chi ofyn i chi'ch hun yn amrywio dipyn. A dibynnu ar a yw'r farchnad defnyddwyr yr ydych chi'n gwerthu yntau ydych chi'n gwerthu i fusnesau eraill. Yn y farchnad defnyddwyr, byddwch chi fel rheol yn gwerthu'n uniongyrchol i un person. Yn y farchnad busnes i fusnes, fe all fod yn fwy cymhleth a sawl person yn ymwneud â'r broses, ac weithiau Bydd y prosesau yn prynu'n fwy ffurfiol. Ond cofiwch, byddwch chi'n dal i werthu i bobl go iawn, nid dim ond i fusnes dienw. Mae'n hwyl creu darlun o'ch cwsmer delfrydol, ac fel y dwedais i, mae'n wir yn werth i chi wneud hyn. Ewch ati, lawrlwythwch y templed 'na nawr a bwrw iddi. Byddwch chi'n falch eich bod wedi gwneud hyn.